Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se nibdew nitkellmu fuq il-kelma nida u nkomplu bl-espressjoni interessanti għandu l-faħam miblul. Għal dawk li bħali ma jiggaraxxjawx il-karozza, mhux l-ewwel darba li malli jisbaħ isibuhom xarba b'ħafna qtar fuq il-windscreen jew miksija fwar. L-istess għal min għandu l-għelieqi. Żgur li kemm-il darba ra l-uċuħ tar-raba' tiegħu miksija b'qatrit ċkejkna. Dan kollu minħabba n-nida li tifforma matul il-lejl u tiksi l-artijiet, it-toroq, il-karozzi b'lega ħafifa ta' ilma. Qatt irrealizzajt li fil-Malti għandna kelmiet differenti li mhux biss jiddeskrivu oġġett sħun jew kiesaħ, iżda wkoll it-temperatura ta' bejniethom? Jekk nieħdu l-ilma, per eżempju, jekk ikun sħun, kapaċi tissaportih, iżda jekk ikun jaħraq, jaf jibda jdejqek. L-ilma mbagħad ma jkunx sopportabbli jekk ikun jagħli jew jismod. Min-naħa l-oħra imma, l-ilma jaf tkun tħobbu kiesaħ jew frisk, jekk per eżempju inkunu ninsabu fis-sajf u tixtieq tiffriska ftit. Imma ma nimmaġinax li tkun tridu ffriżat jew inġazzat, għax imbagħad jaf ikun wisq biex ġismek jissaportih. It-triq tan-nofs m'hawnx prezza. L-aħjar ikun fietel, jiġifieri la sħun u lanqas kiesaħ ħafna. Fin-nofs. U xi ngħidu wkoll għall-kelma biered? Ġieli berridtu xi platt zoppa biex it-temperatura tiġi tajba għal ħalqek? Samuel Cutajar għandu x'jgħidilna wkoll dwar il-kelma biered fl-ewwel rokna tal-programm. Simili għal fietel u biret, il-Malti ħaddan ukoll fi ħdanu l-kelma niedi, li wkoll tinsab fit-triq tan-nofs bejn l-Inxufija u l-Imxarrab. Nixtieq ukoll naqsam magħkom espressjoni li ltqajt magħha riċentement marbuta man-nida. Jekk taqa' n-nida lejlet Santa Luċija, il-qoton jitrabba bla tbatija. Ommijietna u missirijietna riedu jfissru li jekk tagħmel in-nida lejn nofs Diċembru, jew aħjar qrib it-tlettax ta' Diċembru ġaladarba hija l-festa ta' Santa Luċija, il-qoton jispiċċa jitrabba bla ebda sforz ta' xejn. U ġieli smajtu bl-espressjoni lanqas ix-xita ħdejn in-nida? Din tintuża meta żewġ affarijiet ma tista' qatt tħallathom flimkien, tant kemm ma għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Tlaqna nisimgħu lil Samuel Cutajar ikellimna dwar l-etimoloġija tal-kelma nida. Il-kelma nida ġejja mis-Semitiku, propjament bl-Għarbi jgħidu nada, u tirrappreżenta dak il- Ħtar irqiq tal-ilma li nsibu ħafna drabi filgħodu, pereżempju fuq il-karozzi, fuq il-weraq, ehm, insomma fuq affarijiet li għandhom wiċċu li jkunu għedin ovvjament barra. Ehm, in-nida tifforma normalment irid kollok l-umdità għolja, it-temperatura ngħidu li tkun laħqet id-dew point, dew tirreferi għan-nida, ehm, u in-nida tifforma ehm, peress li l-arja kiesħa għandha potenzjal inqas mill-arja sħuna biex iżżomm l-ilma ġo fiha. X'jiġifieri? Ġifieri meta l-arja tisħon, arja sħuna għandha potenzjal li żżomm l-ilma ġo fiha. Allura hemmhekk ma jiffurmawx sħab jew nida tifhem, però meta mbagħad l-arja tiksaħ għax inti l-ġurnata meta tinżel ix-xemx tibda tibred u hawnhekk tidħol kelma oħra sa niddeskrivuha wkoll. Meta l-ġurnata tibred, dik l-arja sħuna li tkun akkumulat matul il-ġurnata taħrab fil-atmosfera, ġifieri tiġi radjata lura fl-atmosfera u allura l-uċuħ jibirdu jiksħu. U hemmhekk tifforma jifforma l-ilma Issa n-nida ngħidu aħna ġieli ngħidu taqa' n-nida, n-nida ma taqax bħal ma taqa' x-xita, ġifieri n-nida tifforma, tkun tkun il-preżenza tal-ilma fl-atmosfera li tifforma fuq l-uċuħ l-aktar li jiksħu bħal pereżempju offert tal-metall bħal ngħidu aħna l-karozzi kif diġà semmejt. Issa ftit ilu semmejt li n-nida tifforma meta l-arja tkun birdet. Il-kelma tibred ġejja minn bard, ngħidu pereżempju kiesaħ u biered, jew pereżempju qed jibred l-ikel. Kelma biered jew tibred ġejja minn bard li mbagħad ovvjament nassoċjawh mal-kesħa. Appuntu l-kelma biered jew jibred hija meta inti oġġett qed jitlef is-sħana. Xi ħaġa interessanti wkoll aħna ġieli ngħidu pereżempju poġġejt fuq siġġu niedi jew kien hemm il-biċċa kienet niedja. per eżempju biċċa tal-art, ehm, jew per eżempju l-ħwejjeġ minn xurin u ngħidu għadhom nidjin. Il-kelma nidi nidjin ehm, ġejja propju minn dil-kelma nida, għax ehm, qed tiddeskrivi inti biha oġġett li huwa kemm xejn imxarrab, ma jkunx imxarrab għasra, ġifieri jkun nidi jkun dik id-daqxej żgħira mxarrab bħal ma hija propju n-nida. In-nida meta inti pereżempju tkun qiegħed issuq fit-triq u kun għamlet ħafna nida, tkun nidja, ma tkunx imxarba, ġifieri eh, ikun hemm daqsxejn ilma ma mhux ħafna, ġifieri mill-kelma nidi qisu qed tiddeskrivi oġġett li huwa mxarrab imma mhux imxarrab għasra. U issa li rajna r-rabta bejn in-nida u l-aġġettiv niedi, nistgħu nitfgħu ħarsitna fuq l-espressjoni idjomatika għandu l-faħam miblul. Jekk inħarsu ftit fil-qrib lejn il-kelma miblul, naraw li ġejja mill-kelma bell, jiġifieri meta xi ħadd jgħaddas xi ħaġa fil-likwidu u jerġa' jtellagħha. Min jaf kemm-il darba billejna kemm kemm xi biskuttell, krustina jew gallettina fit-te jew fil-kafè ma' xi biċċa kejk tal-larinġ. Simili għal tbill, għandna l-kelma fettet. Minkejja s-similarità ta' bejniethom, normalment, Meta tfittet, tkun qiegħed tgħarraq l-ikel kompletament. Ngħidu aħna, taqbad biċċa ħobż li ddeffisha ġol-għaljotta jew ġol-brodu, b'konsegwenza li tixxarrab ħafna aktar milli sempliċiment tniżżilha ftit u ttellagħha mill-ewwel. U xi ngħidu mbagħad għall-verb xappab? Tużawh l-aktar bit-tifsira ta' bell jew ta' fettet. Għalija l-verb xappab nassoċjah mal-abbundanza Jiġifieri l-azzjoni li tagħmel tkun ħafna aktar imdewma minn meta tbill ftit u daqshekk. Infatti, hawn min ixappab ukoll ħafna sapun ġo xi barmil biex jimlih ragħwa, jew ixappab skoss terra mal-warrani ta' wliedu jew tan-neputijiet biex ma jixxawtux. Lura l-verb bell. Dal-verb nużawh ukoll meta ngħidu li se nbillu ftit griżmejna. Jiġifieri nixorbu ftit żgħira kemm kemm naqtgħu l-għatx. B'tifsira aktar kiefra, xi ħadd li jħobb ibil subgħajh ma trid xejn biex xi darba jew oħra jixxaħħam jew jieħu vantaġġ minnek. Infatti, tisma' lil min jgħid li t-tali ma jbilx subgħu fl-ilma mbierek. F'dal-każ, jista' jkun li tirreferi wkoll għal xi ħadd taż-żien u li ma jagħmilx nitfa minn ħiltu biex jgħinek. Issa li ġejna aktar konxji tal-verb bell, x'taħsbu li hi t-tifsira jew l-etimoloġija tal-espressjoni għandu l-faħam miblul? Interessanti wkoll li l-ktieb tal-qwiel Il-Qawl Iqul jiddokumenta wkoll qwiel simili tal-espressjoni li Lawrence Deguara se jitkellem dwarha dalwaqt. Ħa naqsamhom magħkom. Min għandu l-faħam miblul, jibża' biss. Jew min għandu l-faħam miblul, kull xkumvata jaħsibha gremxul. Jiġifieri min ikollu t-tort qatt ma jgħix bil-kuxjenza kwieta u jaħseb ħażin f'kollox. Ħa ngħidu issa kelmtejn ħfief fuq xi espressjonijiet bil-kelma faħam, ħalli nkomplu ndaħħlukom fl-ispirtu ta' din l-espressjoni. Iswed faħma ngħidu għal dak ix-xi ħadd jew xi ħaġa li tkun sewda ħafna. Jekk fis-sajf naħarqu xi biċċa laħma fuq il-barbecue, ngħidu li tkun saret faħma kompletament. Għal xi ħadd li jipprovoka lil ħaddieħor, ġieli tisma' lil min jgħid, Toqgħodx tagħtih il-faħam! Imxu issa nisimgħu lil Lawrence Deguara jagħtina aktar tagħrif etimoloġiku dwar l-espressjoni għandu l-faħam miblul u napprezzaw aktar minn fejn hi ġejja din l-espressjoni ħelwa. Mela, żgur li xi darba jew oħra smajna jew inkella użajna aħna stess li djoma għandu l-faħam miblul. Issa din l-idjoma nużawha biex niddeskrivu lil xi ħadd li qed iġib ruħu b'mod skomdu jew inkella qed ikun evażiv. Allura aħna naħsbu li għandu xi ħaġa x'jaħbi. B'mod litterali għandu l-faħam miblul, tfisser għandu l-faħam mxarrab. Il-kelma miblul ġejja mill-erq li t-tifsira prinċipali tiegħu hija l-idea ta' tixrib. Eh, fil-fatt naħseb dan il-verb li ktar nużawh meta nkunu madwar il-mejda tal-ikel, għax aħna l-Maltin kif, kif nafu nħobbu nbillu dik il-biskuttin jew il-krustina fil-kafe. Nkunu qed inxarbuh il-biskuttin qed nagħmlu ħniedi. Issa aħna nafu li jekk il-faħam ikun imxarrab ikun niedi da ma jkunx tajjeb għal eh, biex qabdu, mela xi ħadd li għandu l-faħam miblul Il-faħam imxarrab ma jħallikx tiċċekkjah. Dan jaħbih qalb l-ieħor ħalli jqarraq bik. Ovvjament ħajkun beża li inti tinqabad li inti taqbdu li għandu l-faħam imxarab u allura ħajġib ruħu b'mod stramp jew inkella ħossu skomdu. Allura inti tajt forsi dan għandu xi ħaġa ħażina, għandu xi ħaġa x'jaħbi. Eh, minn fejn ġejja din l-idjoma? Eh, hawnhekk għandna żewġ teoriji ewlenin. Issa aħna nafu li jekk il-faħam ikun imxarrab ma jkunx tajjeb biex tqabdu. Mela xi ħadd li għandu l-faħam miblul, il-faħam imxarrab, dana ma jħallikx tiċċekjah. Jaħbih qalb liħor, niexef, eh, ħalli qarraq bik. Din tfakkarni meta emmur nixtri l-frawli. Eh, il-kaxxa fuq kollha l-frawli s-sabiħ u isfel kollha xi waħda jew tnejn insomma jaħbu jeri għax tkun imħassra. Imma xi kultant min jagħmel hekk eh, jinkexef waħdu għax ġipruħu b'mod stramp jew inkella ikun skomdu xi jibża' li ħajin qabad. X'inhi l-etimoloġija ta' din l-idjoma? Minn fejn ġejja? Hawnhekk għandna żewġ teoriji ewlenin. L-ewwel waħda hi li meta fis-seklu dsatax kien jitniżżel il-faħam minn fuq il-vapuri għal fuq ix-xatt, xi ftit faħmiet kienu jaqgħu fl-ilma, fil-baħar. Allura l-bord nara kienu jgħoddsu għalih u jtellgħuh. Issa min kien ibiegħu kien jaħbih dejjem mal-faħam in-niexef u ovvjament ma jħallikx tiċċekja għax inkella jekk tinduna li eh, għandu l-faħam imxarraħ mhux tajjeb mhux ħajaqbad inti ma tixtrieħx. Imbagħad hemm it-teorija l-oħra li din l-idjoma setet daħlet eh, fil-Malti mill-isqalli. Għaliex? Għax din l-idjoma tinstab anke fi Sqallija, wieħed mid-djaletti Sqallin, qiegħda aviri u kravuni vanjatu. Esta din drawwa li ehm, jixxarrab il-faħam ġejja miż-żmien meta l-faħam kien jinbieħ blużin. Il-negozjanti li kienu jibjaw il-faħam kienu jxarbuh biex jiżen iktar fil-piż. Kienu jkunu qegħdin jisirqu, ovvjament, allura dejjem skomdi u mbeżża li se jinqabdu. U xi kultant l-imġiba tagħhom imbagħad kienet tikxifhom li jagħmlu dan il-ħażin.